Ro semeswa vhathu vha tshi move on ri ndi kho ṱoḓa u amba nga heyi comment zwi tshi khou bva kha zwa uri ndo vha ndi tshi khou amba kha zwa uri muthu kha ite a tshi dzika ndi ḓo lingedza u zwi broadener nyana tshine tsha vha hone ndi tsha uri. eh u semiwa vhathu vha tshi move on a si thaidzo thaidzo ndi ya musi na vhone vha tshi khou ṱuṱuwedza kana vha tshi khou shela mulenzhe kha zwiito zwi songo dzudzanaho. zwe zwa bvelela zwa sia muṅwe a tshi khou muva on muva on habe a u itisiwi nga zwiito zwi si zwavhuḓi fhedzi muthu wa vha wo luga nga maanḓa a ḓi muva on kana vha tshi hambekanya nga maanḓa wo ḓi mu lugela iwe u sa musemi u sa muhambi ene a vha uri mini u ya hamba u ya sema. u amba maipfi o a khatha o vhaisa vhone vha ḓidzika a mubva on zwo ralo a huna tshithu tshine tsha thivhela muthu u mubva on tshithu tshine tsha thivhela muthu u mubva on ndi musi a tshi vha funa ende CV yawe yo funa vhone yo dzudzana a si na magonyongo ane u a ṱasulula. a dzula vhukati havho nae zwa ita uri mini a move on ngauri u na madimoni ane a vha a khou mu tevhelela vhone a huna tshe vha tshinya okay ya yeah, so tshiṅwe tshine tsha thusa musi muthu a tshi dzika nangwe a tshi khou zwi vhona zwo ri hu ḓo muviwa on kana a sa zwi ḓivhi uri ḓo muviwa on a tshi to dzika ngauri eh ndi zwe a ḓi funza zwone a ḓi gudisa zwone thiri roṱhe a ri koni ri to ḓi gudisa vhathu vhanzhi vha na mbiti vha to ḓi gudisa u dzika na hafhaḽani musi muthu a tshi khou zwi vhona zwi ri hafhanoni ndi khou itwa tsilu nangwe vhone vha ṱavha mikosi zwi a fana ndi khwine vho to ḓi ambela vho dzika uri a zwino afha ṱhama yanga mu tshi khou ita so na so is it fine a ri he he he he wa dzika ṱavhanya u dzimela zwithu zwi sa ḓivhalekani to vhona na uḽa muthu na ine a tshi ri thoyoyo a zwi vhona zwori hafha ndi khou lwa ndi ndoṱhe. so zwi dovha zwa thusa na uri musi hezwi ho no muviwa on because ei ano maḓuvha hu khou muviwa on hu khou muviwa on vhathu a vha khou dzula fhethu nthihi zwi thusa uri musi muthu o no muva on eh, nga nḓani ha musi a tshi tou zwifhesa ha nga ḓo vha na tsho tsha tsha tsha u ni amba kana tsho vha amba uri ha hula ehe u ḓo vha ṱhurumutsha hula wa sema ha nga ḓo vha nazwo u ḓo ḓi to amba uri he sha hula ndi ṅwana o lugaho vha luambo lwa luimbo lwa uri vha mu fare zwavhuḓi ndi ṅwana o lugaho. ya so C_V yavho vhone i ḓovha yo naka na musi vhathu vho no mubva on vha ḓo amba uri hai zwiṅwe zwazwo hai ṅwana wa vhathu o ḓi dzikela ṅwana wa vhathu a na mikalukalo mara vhone arali vha tshi vha tshi ri u sema muthu vha vhona uri no pfala a zwi kho pfala vha vho to ima na nṱha ha guvha zwi a vha fhisela makumba. vhathu vha ri vha tshi move on vha move on eh, na phungo i si yavhuḓi kha vhone ende zwi zwiito zwa vhone kha kha vha ri hezwinoni musi vha tshi vho to zwi fheleliwa tshipfi ha ontshe mabadi vha ri e vhone vha khou amba uri vho semiwa nga tsitsi ha si zwone hezwo vha wane muṅwe a tshi khou vha zwifhela muṅwe a tshi khou vha ambela thi vhathu vha khou move on badi ha vhathu vha khou mover on and um ri nga si zwi thivhele but u itela uri na matshelo na musi ro dzula ri roṱhe ri sa ḓi sole ra ri mara ndo to ṋaṋisa situation muthu kha dzike u no tea u dzikiwa muthu kha dzike u no tea u dzikiwa nṋe ndi ḓo stress ḽeḽo zwi a thusa nga maanḓa.